dziripo mhepo dzisingade ndibati manake inzwa manake ariko dzinzara

ndoda kungoziva chete ndakangosangana nevarume uyu ndichibva kubasa kwandaibva vachimbowanditsanangurira nyaya vakatsanangura zvikanzi ah eh, ndanga ndichikutsvagai madzibaba sekuti ndakatoshamisikawo ndikatobvunza wa ndikati ndimani zvikanzi ah ndini bhirida eh, ndini ndanga ndichivaka pagurundoro apa asati apedza kuti pagurundoro ndakanga ndatoziva nhau yake ndikati wo ndimi uri kuvaka pagurundoro apo pekushayika bhara apo zvino ndine zvandoda kuti ndingoita chete Mbara richawanika haro asi kuti muzivo ndinozogona ndine zvandichaita. Saka zvandakaita inini ndakangonamatawo chete nenhau iyo ndikati kumurume anozvishandira anozvibatira nemaoko ake kusava nemiedzo inozoita kuti azonyimwa mari mukunge ashanda achinzi nekuti ndiwo akabhabhara taitoitira imi mugere kumba kwenyu muwane kuguta muwane pfuma baba makutaura mm. chokwadi eh. zvinhu zvekwagurundoro hazvibiwe eh. zvandakuona kuti agurundoro ndovakagadzira kuti vanogona ngavarivo ka ndivo ndakutoziva kuti ndivo
Asikana nyaya iyi kai yatooma. Muiona kwayananga tineibuda here? Ini zvekwachifa handitombozvivi. Hayi hatiikundi. Iyi yakatooma. Asi zvemi tofanira kutaura chokwadi. Chei chatotaura? Isatina kana nyaya isu. Mai Birida ndiwa ne mashoko ese. Ah, ameno. Ndori nyadzi sana bodika irapa. Ah, panto budika. Amai Birida ne mangwarirawo aya sikana mangwariro. Ngwara kuya kusisina chiro kanze kwa chief tikada kupata. Isusu kwa chief atibudiriri. Toripiswa. Mai Birida ndiwa ne ese. Ndiwa noziva kune murume mai. Ai ni ndofana kurohwa ini baba. Ah, ah ini kana kwangu ava ndotongo vata ameno koko. Chiro zvaita burwa ribenzi. Asikana izvi zvakatoma izvi. Ah, ini denda

ndakutozviziva saka nyaya iyi ndakainzwa kutsime ndakainzwa ku eh. nyaya iri kutokura iyi ini ndakatoinzwawo ndichitopfuurawo ana amai vaitochera mvura ndikaikudza eh? nyaya yamira iri kutokura eh? munondiziva asi pandaka ndichitaura ndepekuti inini ndanga ndiri kungoitira chete ngoti nyaya iyoyi kai paichakurukurwa kudari rangu zita risataurwo nezvaro nekuti murume wenyu ndiye akatosanganawo neni handina kumuteera kunzwa zita renyu ndimunzwe hmm? ndichanotaura naye kumba uko munhu akagadzira munhu ndatoziva kuti ndiyani ndigurundoro izvo kagurundoro pamwe zvakagadzirwa kudhara eh? hazvitorwe eh? asi munopaona wese
murume wenyu pakushanda kwaaita pese apa nguva yese aishanda makambozviona here kuti akanga achishanda eh, nevanhu vaaishanda navo vaida kumuisa pamiedzo nekuti ipapa tikada kuzotarisa pfuma yacho ichabuda sei bhara racho tikungonzwa zvingonzi ende vakadzi vaitaura vairauza kuti bhara raane nguva rakabatwa maoko ende hatizivi kuti gundo racho vari kuzviziva here kana kuti asisi takangonzwa ite nikini pirida achitaura kuti mari yangu hanzi handisi kupihwa kusvika bhara rawanikwa saka ipapa apa pakutoda kuti nyaya dzanzi dzifambirwe kubva ipapa chatoita kuti ndiende hazvina kumira zvakanaka saka ndaona hangu matauriro amanga maita pekutanga ndikaona sekuti mama akabatikana chaizvo ndikati dzimweni dzenguva pamwe muda kupomera madzibaba kuti ah madzibaba vangadaro vaine zvimwe zvavakaita ah taitoitira imi eh. kupomera chokwadi here munhu wamunhu kana akazarira eh, eh. unongoziva kwakusiri kupomera madzibaba aiwa asi inini zvandafunga pakapa mm. ndakuchienda kwagurundoro orai kunotsvaga nyaya yangu kunotsvaga nyaya yenyu ndokwandinonowana tsoro dzacho dzese ndokwamunonodziwana dzese dzese matauriro amaita eh. anoti muri munhu wamwari eh. aiwa ndazviona eh? ah, ndakazvirnekuti vanhu vari kuipisa izvozvi kufamba kuri kuita nyaya dzese idzi dziri kufamba dzichitoipisa zita rangu kuti ah, madzibaba ivavo ah, kana ipapo pacho paitotaurwa pacho ipapo pamvura paitonzi madzibaba ivavo

dzakawanda
ndinongouya ah, izvezvi ndochingodzifudza fudza kudai ndichidzipa mvura dziwana mvura yakakwana kana tage ndofudza zviwayi eh. zvangu zvangu uko haiwa dziripo kunge ichakagwinya chakagwinya chakagwinya chakagwinya haiwa chakagwinya chokwadi izvo zviwayi zvenyu izvi zvingani

Ini ndoti bhora musoro nemadziwa. Bhora hii. Asi ya nyama yacho hanzi yakanaka fani. Oh. Mm. Veduwe. Mm. Eh. Mandisunungu. Asi nini zvandinoita ndinongovakawo miteuro ndiri miteuro andinovaka kazhinji vanhu vakauya vachichema chema ndiri miteuro andinovaka asi kana chinge ndavaka miteuro kungokumbira kuna Mwari asi ndisingazozviti ndini ndakakonzera izvozvo asi ndiri ngori mukumbiri kuna Mwari nekuti ndikati ndini zvareva kuti simba racho rinenge rakunge rangu asi ndinongotiwo ndakangokumbirawo ndakangonamatawo nezvazvo kunge ndasangana nemurume wenyu mandangonamatawo nezvazvo asi handina simba rinosvika pakudaro simba nderamwari nekuti ndikati rarangu ndamudzimu kana kuti ndasekuru saka zvamwari nokoti ndezvamwari zvandichaita apa ka mm. handizive kuti ndotanga nda saka munowanika rini narini nokuti mm. kuti ndiende kuvanhu mm. ndisina kudzikamiswa hana iyi hazvifambi zvakanaka unozviziva panorwiwa aiwa ini rese ndoripedza ka ndizvozvo ndatozoona ipapa nekuti panguva yatakatogara ipapa apa ndinoza ndatoona pamuri kuti amai vane hasha eh, ndatoona kuti amai vane hasha eh, ndatoona kuti amai vane hasha makandiudza kuti moshandira rini nai mm, mm. tatanga ndauya kuzodzikamiswa diti ehe zvamuchaita imimi manje munoita kuti eh, mufumire riri ngwanani ngwanani zuva risati rabuda mafumira riri ngwanani ngwanani mobata six o'clock ndobva ndakuyeresai asi pakuyeresa kwandichakuitai ndinoda kuti muzokunda miedzo dzimweni dzenguva pakufamba kwamuchaita muvanhu muri muda kutsvaga nyaya iyi munosangana vamwe vanhu kutaurira mashoko akaipa handitika saka ruoko rwenyu rwarufanira kunge ruchienda pamunhu asi munofanira kungotaurira munhu chokwadi chete chamunongomutaurira chete kana muchinge mataurira munhu chokwadi morega kuzoisa ruoko rwenyu pamunhu nekuti maonero andaita nekuziva kwandiroita abhiridha ndinoimba kuti e, hamaizogadzira mbiri yakaipa mudunhu e, sekuti abhiridha e, munhu anozivikanwa mudunhu runo chaizvo dzimweni dzenguva kuita kwenyu kungazoita kuti murume wenyu ashaye basa asapiwewo basa e, mukunge marwisa rwisa saka rerukai chete munofanira kureruka chete saka munofumira henyu nguva dzemangwanani mangwana mm. asi kutaura navo chokwadi mm. hazviregi mm. kwanzi chiko nemi nemukomana wekunamira pabhara uyu hatisi kumbonyatsozivavo isi kuti zvakafamba sei andanzi anga ana bhiridha uyo vachivaka unewo kwagurundoro ee ndozvatikangonzwawo butmai bhiridha vanhu vanotiudza nyaya dzese ndovanoziva saka mai bhiridha ndovakuziva zvese izvi vanoziva eh, dzese nyaya tikuzokuti ah, kuvambonzi madzibaba saka kuti iwe kwagurundoro ndo vakakonzeresa hatichaziviwo isu munhu agonamira pabhara eh. asi madzibaba hanzi vanoshandira vaya vanoaekusendatofunga ndiwo madzibaba akagadzira chete
zvakadombobvunzisiswa maibhiridha wacho

Ndizvo zvinanzi yakoma zvekuti havachatovaoni kwavari mai vavo. Zvakutotsa Eh, mukadzi tsitsi. uchouya ka ah mazuva ari kufada yachobvira Ah, atozoti murume aripi izvo zvechifada ipo haasi paya. kutomboziva Mm. Zvinobvisa Bhiridha.
tsiurombo. Eh, ndoona sokunge bhiridha ane chekuita nazvo nai Eh, Mm. muri right imi.
chokwadi Mm, ah bhiridha ane chekuita Chokwadi. ah mheno nekuti iye haaramba anyerere havana kwavari kuenda eh. havana kwavari kunoripota vakangonyarara vese vakanyarara eh. nyaya iyi kai mm. madzibaba eh. kwagurundoro ndiko kaitwa izvi handitika ndatozviona ndiko kwagurundoro saka ini nhasi mm. handisi kumirira kwaya kuzoshandirwa ndizvozvo asi ndiri kutanga ndasvika kupi asi maonero andandichitawo ini ndandichitoona kuti kana maakuenda kwagurundoro uku musaende mune hasha stereki kana kuenda makabatikana svikai makareruka eh. eh. sekuti ipapa panguva yamasvika iyi masvika mamakabatikana ndazviona hangu kuti mamakabatikana asi hamuna kuzviratidza henyu saka ndinongoimba kuti kakubatikana ikako pamuchaenda kwagurundoro svikai makaita kakureruka eh, dzimwe dzenguva mukasvika makabatikana hamuuzwe zvakakwana imwe nguva pamwe vane zvavakaitawo sekuti munhu akashaya chinhu chake arambe akangoda kwete imwe nguva vakatoita mm. imi mazvichenese imi handiti nyakusarira uku aiwa kwandakudze kwagurundoro ndokwandakutoenda izvezvi ndakutoenda eh, rwendo rwangu rwandakuenda eh. uku aiwa ndakutodzokera kwagurundoro ikoko
asi handiwonabvunza mune zvakanaka handiwona hangu paine chakaipa mukusvika zvakanaka nekuti chandinoshuvira ndechekuti mugadzire mbiri yakanaka mudunhu kuita kuti naiye murume wenyu azowanawo mabasa kuzivikanwa kwaamaibhiridha vachiita mabasa akanaka kuzivikanwa kwaabhiridha vachivakawo dzimba dzakanaka mm. saka dzimwe dzenguva munoita muchiti apo neapa munofamba moita muchidzorawo hasha mukutaurawo navo vanhu nekuti ndo vanhu vacho vane mabasa acho ekuzotibhiridhawa nekuti murarame ka hati ndo chipo chaainazvo eh, saka chikomekezo chongoti ah. pamuri kungofamba ipapo murege kuita hasha chete mukufamba ende hasha hamufanire kutodzita nekuti vari pabhara hasi hasi abhiridhahanti mm. ari pabhara ndiye aingoshandawo neabhiridha eh, abhiridha hasiwo ari pabhara saka pamwe chipo chake chekuba Ah. Mm, saka musanyanye kubatikana. Ah, Ayo, hazvikudzwa. Ayo, mfambe zvakanaka. Kuenda eh. Eh, mfambe zvakanaka. Ndoro izvo. Eh, rega indi pese pese. Eh, rega indi pese pese eh. kandi makana njirwa rowo. Ah. Zvo kuti mabanana andi madire mvura ane nguwa asina mvura saka ndakudira matimbira timbira ndoisa mvura. Ah, ora ite kandi ndinotaura navo. Famba izvo zvakanaka munhu waMwari. Ita ndega. Tinotenda rega indi simudzire nebasa.
aiwa kana ah, nyaya iripo mm, chokwadi zvisi vanhu vainozviziva zvari zvo chokwadi ah, mm, zvakaaichatomboti ndonombomuona pandakangomuona paakanamira zandamuonazvo ah, makatombomuona ndakatombomuona akanamira eh. tinokonzwa makwai hai makwai hai utombomuona kuti kwai ndeye kunyepa zve inoita zvekunyepa zvoda kuti kunzi kuti kwai wobva waona amene saka ini ndakambomuona saka pandichaenda ndinoona futi kuti ah, zvaakangorambira akadai makangonyarara apa munomuona aripiko hande hako here kumba kwaimi maibhirida murume wenyu ndiye anga ainaye iwe bhirida ndiwanga uinaye makumurega mbenyu akadaro Eya dzanga watoziva nenzara zvinoda kuongororwa zvinoda kutarisiswa chokwadi kana vasina mm.
zano tovapa zano ndizvotodiwa semimiwachikuruepeshe zvomuri mai utsanana vanogona eh, kukunzwisisaachokwadi eh, ah, aiwa ini anogona kunizisa ndoshanda nasabhuku zve eh, aiwa haimanokunzwisisai chokwadimandari mapapedza kwete isusu ah. ndikamboti fudze fudze makwai angu mm. ndozodarika neiko ndichiona kuti nhai muko zvamakangogara nemunhu ko zvamuchafirwa nemunhu chokwadi haasi kudya haasi kugeza eh. paakagara kuvata apo ah. ah, pakaoma paina zvanambozoona kuti tsiurai vana kuba kwakaita chokwadi
zvakaoma mboenda mbuya tiendesa zvakanakai totsvaga zvimuriwo zvangu izvi ah chokwadi fambe nerugare aiwa tainda chokwadi ya zvakanakai eh, tifunzei toonana vasikana vari kuziva zvakaita kuti munhu akaita sei haa ndanyatsozviona ndanyatsozviona ndichanonyatsovapira chief ndichange ndapira sabhuku ndozonopira chief